Oku mbireeba n'ekuhikibwaho Advocate for Youth abarikuhitsyaho akatabo aka National High School Magazine. Creating the opportunity for us to shine. Mutsiibire gye bagyenzi baitu abakundeeba. Tukamanyira kukora aha radio so waaba nooramusya abantu n'abakuhurikiza n'abakukore boona ekikuteganisa. Puroguraamu bagyeta oku mbireeba, oku mbireeba Advocate for Youth Uganda nibo bakusiponsaringa puroguraamu egi ngu ebeho. Nitwenda kubasiima munonga kandi eki muriyo nimukora kugira ngu nimwenda kuhandiika magaziini emwe y'amashomero goona ekyo kikuhandiikye mbwenu mwakinoze. Kandi muhe mugarukire mwarenze mwagira ngu uh, magazine egyo information yoona ekuzamu neya busha. Tick. So abantu kumurareeba ebiija mutakabeeta ebibahangira abayaayi naki naki tihariho omuntu akwenda esente otakateekateeka obundi okamwima information okagira ngu nayenda esente. Um, omuntu koba noza kugira abagyenyi ohinga embuga Wewe noza kugira abagyenyi mbu kokuba noza kugira embaga otereza waba noza kutasya enju yawe ogisiriba kakyeitwe mbarira mbarira bariyo nibaza nyowe kanyeyihemu nyowe kati ndi wa mbarira mbarira bariyo nibaza kutunga city status gulu mbare. Obande ni nkahi ei- ei bakuza kufuna hoona hati kanza aha tawunizi ezo hati nk'eya mbarara etawuni yoona yoona hati ei bariyo nibayeta municipality tekurenzyamu bitaara bitaano street lights ezikwaka ekiro tizirimu turiyo nituriyo nituza kwe- twakwata kilometres nka ikumi na turiyo nituza rwampara omu omu busozi. Kokuba noruga aha TV West waba noshuuma abaana babishiki bahambire aha abaana babishiki titukumanya nomubaro independence park tokubasa kurabaho ahabwaki ekigambo park nikimanyisa ki aho nabantu bakuhumurira abantu eyi bakuhumurira ekiro they can still go there to relax in the evenings Abu kashemerire kuba harimu lights. We visited towns around the, the, the, the, the country. Notemwa ebi- ebyo ne- kandi tokwetaga ebitaara bingi. Just ne- eki nkiteere only ebitaara bina. Paka yoona ekaaka, abantu bakazamu, bakasitama, bakaganiira. There are people abakutaho omu banka. There are people abakutaho omu office. Pe- eh, Some people want to relax. Tibakwenda TV, tibakwenda nakani. Yaza aha paka aho na relaxing. Kwonka tiharimu bitaara. Omupaaka burikurabaho n'ohurira abaana bahambire abaana b'abaishiki kufa kwabura. Is it independence park? Is it a raping park? Nahabwekyo niinyija kukira abantu bateebekanisa city nk'oku naabaire naabagambire ijo. City ezemu takisi, buri ruguuto rurizeho takisi. City ezemu ebitaara. Let us encourage people to do exercises baaba nibatambura, nibatambura omu mwazyo. when they are walking batunga obusingye ahabw'okuba omuntu tibakubaasa kukwiba tibakubaasa kukuhamba aha kitaara ahabw'okuba nibaba nibakureeba ebitaara byona ebyabaire birimu abajungu batakahandingire over this trading town council omu bairaguju every where ku oraseeka haine eriga aheeza kamukuzi endiijo eriga hwetoora oku ebitaara byona bikaba nibyaaka mbwenu hati ebitaara ei biri harimu enkombe nimwo zirikuzaarira za karoori nimwo zirikuraara. turiyo nitura nabo abikikukwataho am not into campaigning anybody kwonka twena twegaite tureebeke ngu ebitaara byagaruka omu tawuni ebitaara etawuni eshemereire kwaka abantu abarikuba nibaza kigali bareeba etawuni neyaka ku barikureeba entuungamu bareeba neyaka bahika kare bareeba neyaka bamanye ngu kwokuba noruga omu tawuni kanso noza omu site mpateeka okubaho change Kwonka egyo tukagifiiringira. Mbarira tekareebire the difference ya city, the distance ya municipal ngu ntuzo ki omu city. Hashemereire kubaho abantu bata, basemeriire kureeba signs. Busha mwana etaara, town yoona ka ne, kasita okumanya ngu ntuzo omu city. Busha mwana we, ka naahurira nibeeta taxi zikuza Bishop Kiwate, ezindi ngu niza Kamukuza, tokumanya ngu turi omu city. Busha mwana we aine pensi paaka yoona akaba neeyaka. Ei kasita ori omu siti. Bishi mushaho kare mpurira egyo etaara ei baate eshaaha ei baateire aha ku nankani aha mahembe g'ente ka naahurira ekide. Kasita okumanya ngu hati egi eta e e e eshaaha neeteera ekide esiimura abantu boona. Anyway nikwo nkubireeba. Iwe noobireeba ota? Oku mbireeba yaaba neekuhikibwaho, Advocate for Youth abare okwitsyaho akatabo aka National High School Magazine. Creating the opportunity for us to shine.